Croeso i Brew yn y Bar, a dwi 'di cyrraedd Sir Ceredigion i ymweld â Clwb Rygbi Aberaeron. Nawr, er gwaethaf y ffaith bod Cymru allan o'r cystadleuaeth, mae rhaid i ni cydnabod bod ni gyd 'di mwynhau pedwar gêm o safon a oedd yn gyffrous ac yn agos yn y chwarteri. Oes yna gêm well i ddod yn y rownd cynderfynol? Pa gym ych chi'n edrych ymlaen i fwyaf ar y penwthnos? De Africa a Lloegr fydd ni. Chi'n meddwl, fi'n credu fydd ni'n real, absolute serious crunch match, loads of big hits, digon o rygbi'n cael ei ware, a fi'n credu falle ddeith uh, De Africa good job yn yno. Pa gym ych chi'n edrych ymlaen i um, o ran y gym cynderfynol? Um, Wel, y ddwy gêm, um, ond mae dyn nhw lot i, i, i ddiflannu o'r gemau nos ar yno nos il. Oedd y gem yna yn sy'n rhywbeth arall yn rhywun. Uh, hysbyseb gwych i rygbi. Mae'r tournament i lan i nhw i golli fi'n credu. Sela newydd o South Africa. Bydd neis bod gweld Fiji yn semifinal gyda gwir. Mae nawr England yr unig tîm o'r hemsir y gogledd yn yr o'n gynderfynol. Bach o sioc i pa barth lle. Ond, oedden ni'n mynd i cefnogi nhw nawr? Na.

ennill, ond fi'n disgwyl i fod yn gosach a beth mae'r bookies yn gweud. Bookies yn gweud 12 points for Africa, so, so fi'n gweld Lloegr yn troi lan uh, no sadwn.
Chwaraewr gorau pencampwriaeth i Cymru? Um, Wel, fi'n gweithio yn yr un ysgol, a Mr Jack Morgan, So na ysgol fi'n gweithio ar hyn o bryd, so mae'n rhaid fi gweud fe. A 'na chi gic gan Jac Morgan, ma' hwnna'n wych! Mae'n feistrolgar! Fi'n credu fel unsung hero Cymru yw Nick Tompkins. Tompkins yn ei chwrso ddi dros y llinell gais ac yn cyrraedd! Nick Tompkins! Jac Morgan, yy no doubt ife wedi bod outstanding. T'mo' fi'n credu se Cymru 'di myn' ennill wthnos dwetha a bod dou gêm arall 'da fe o' shout 'da fe fod player of the tournament fi'n credu, odd e mor dda yna.
Mor syml â hynny. A Jac Morgan sydd wedi gael e.
So, Morgan, os yna yw uh, negeseuon dymuniadau gorau, wrth gwrs, i, i Lloegr yn y byn uh, De Affrig? Dim o gwbl.
Dim i hwn. Hey, we won our quarterly final, don't you worry.
Dan Bigger, wrth gwrs, yn amddeol. Pwy ych chi'n credu bydd the next in line i'r throne? Mae'n rhaid gweud ar ôl y gêm, ond Sam Costello, gyda ro, ro amser y fe, ac bydd e'n dod i'r brig yn credu. Mae fe'n anodd, ti'n meddwl, gath, uh, gath Sam Costello bach o amser caled ar diwedd y gêm yna, um, ond mae fe'n ifanc, so deithau fi'n credu.
mae, mae Lloegr wedi cyrraedd y rownd cynderfynol, felly unrhyw negeseuon i, i Danto falle? Ah, thrasiad. Thrasiad.
Thrasiad. Unrhyw beth nôl i negeseuon ni? Um, swing low, sweet chariots, coming forth to carry me home.
Brilliant. Diolch i Clwb Rygbi Aberaeron am y croeso cynnes. Mae yna dal i fod awch am y gystadleuaeth. Mae un dyn yn enwedig yn hapus, felly ymunwch â ni am bennod nesa o Briw yn y Barn pryd bydden ni yn Maesteg Celtic am y gêm Seland Newydd yn erbyn yr Ariannin.